w'anim anyinya te sɛ te sɛ nkwan a ade akye so. Ɔbaa pa, afe ansa magada me evidence na wɔn mmoa no, wontwa mmoa no. Afe ansa meba mmarima wɔn ne wɔn woo yɛn nyinaa so. Afe ansa meba wɔn mma so. Ɛɛ, wonim biribi? Maame ei, Ghanafoɔ yɛn gye me yɛ o. Ghanafoɔ yɛn gye me yɛ. Yɛadwene mu da hɔ papa. Wɔn a wɔn adwene awu ɛna wɔn bɛdi w'akyi sɛ na wo ne lumba. Maame nti wankasa wei ɛnyɛ animguaseɛ ma wo. Maame akusua sɛ waa.

Saa time a na wo ne Daddy Lumba nam mo te wɔ Germany no, ɛbaa ne sɛn na Lumba kɔtɔɔ dan wɔ Akurase tow na ɔde wo kɔtenaa mu? Ɛdeɛn ntia? Wo past life nti na ɔfɛre wahu? Ao, Maame Akosua Sɛwaa, wo ne Daddy Lumba, wo se Daddy Lumba mo yɛ engagement thirty four years ago. Paatwo wo sɛ mo yɛ engagement thirty four years ago na wo ba Kelvin ɛwɔ twen thirty two years deɛ a, ɛnneɛ sɛn na wo sɛ Daddy Lumba na ɛnsan mma ayi Birth certificate ɛbaa ne sɛn na Shandela ɛna Shindela ɔsɛ Shindela ɔna ɔsan ɛyɛ birth certificate de maa Calvin wo mma mmienu nkuta da ne dum bɛ din ti ɛneɛ na awareɛ no a na wote so no na awareɛ no te sɛn sisi agyaman aban bɛte o because wo se wo ne Daddy Lumba yɛ engagement 34 years ago 34 years ago nyinaa na wo ne Mister Shindela na ɛte na wo ne Mister Shindela na ɛte mepakyɛ ɔnyɛ Kwaku Fɔn papa na ɛde wo baa Germany na wogyaa no. Kwaku pɔn papa na ɛde wo baa Germany ɛna wogyaa no. Ɛɛ mate Ashanti Queen no bɛtenaa hɔ ɔbaa fofo lɛlɛlɛ Pussy Patron wɔbaa wɔde nano bɔ ne yɔnko baa twam no ɔsee ɛne Frempɔmaa no a wayɛ sɛ ayi no ɛɛ ɛfrɛ ne sɛn Sinapi aba no Frempɔmaa no a ne kɔn akyi nyinaa asene no Frempɔmaa no a ne se ase nyinaa aporɔ no ɛhyehyɛ ne hwenem te sɛ deɛ obi a yɛrekɔtɔn no no wɔsee maame akosua sɛ wɔn sɛ wɔn ne kwakupɔn papa yɛ nnuro bɔne ɔsɛ na motɔn nnuro bɔne mhm. maame na kyɛ sɛ nnuro bɔne no a ashanti queen bɛtena ɔsɛ yɛkye wo yɛkye wo kɔtom two years maa lumba no na kyɛ sɛ yɛkye wo tum maa kwakupɔn papa na de lumba wɔnyɛ nnuro bɔne da hmm. okay o oh, maame yɛnkɔ yɛn anim mepaakyɛw Time bɛn na wo ne Daddy Lumba mo wareeɛ because wo kɔɔ court no woantumi am presente ɛyɛ marriage certificate woantumi am presente ɛyɛ divorce paper ɛna woantumi am presente ɛyɛ wedding pictures woantumi am presente ɛyɛ wedding video na na wowɔ saa AI video no wɔ hɔ ɛna mo kɔɔ court a woamfa nkɔ because in the court no verdict na ɛbaeɛ no

Mesrɛ mo, mo adaworo no. Moderators, mo, mo nyɛ ho adwuma. Dabi Kili ma menkaa sɛ mema mema announcement nkyerɛ wo. Mepa mo nkyɛw. Mhm. Mo se menni nkrataa. Nti moakɔ report me ɛde me ama ICE. Moa report me ama board of nursing. Mepa mo nkyɛw da bɛyɛ na ɔmo bɛba abɛkye me. Because yɛ call board of nursing no. Board of nursing se ɔmo ɔmo ɔmo receive eh, Ɛnyɛ ɔmo biara. biara mfiri me hɔ. Nti wɔn bɛ receive me receive bibi a ɛyɛ wɔn board of nursing na ɛde bɛ brɛ me. Me nso me me me me me certificate it's still active a ɛyɛ adwuma. You see a eh, board of nursing foɔ se deɛ ɔde me document no bɛto abɔnten no ɛyɛ ɔbaa a wɔbaa me fie bɔɔ me korɔno a yɛrehwehwɛ no akye no saa na kyerɛ sɛ wokyerɛ mu a team legal wise wankasa a law firm bi yɛ aboka